Ṋamusi ndi swondaha ya dzi 17 dza May 2020. Ndi khou ḓa kha vhone matsheloni ya ḓuvha ḽa ṋamusi ndo fariswa mulaedza musi ri tshi kha ḓivha kha maḓuvha ane ya lockdown ine a ri athu ḓivha na zwa uri gereke dzashu dzi ḓo tendelwa lini dovha ra kuvhangana ra khoḓa ra renda mudzimu washu vhono tshila. hone a ndi khou livhuwa tshifhinga tshe mudzimu vha ri fha tsha uri na uri kha lockdown ri kha ḓi kona u amba fhungo ḽa mudzimu ri kha ḓi kona u funzana ri kha ḓi kona u tshila nga nḓila ine mudzimu vha funa ngayo ṋamusi ndi khou nyanga u amba na vhone mafhungo ono wanala kha bugu ya vhakorinta vho thoma chapter 9 verse 27 ndi bugu yo ṅwaliwaho nga paulo verse 27 i ri muvhili wanga ndi ya u sinḓa nda u vhofha uri ndi sa ḓo ri ngeno ndo funza vhaṅwe nṋe muṋe nda ḓo ṱaliwa nga mudzimu baba ndi khou kumedza mafhungo aya phanḓa tshifhaṱuwo tshau ndi khou tama mafhungo aya a tshi dzula vhukati ha vhudzivha ha mbilu dzashu ra zwi ḓivha uri mudzimu vha a vhona a hu na tshine vha si tshi vhone vha ri ṱalukanya u fhira zwine riṋe vhane ra ḓiṱalukanyisa zwone ri nga vhonala ri tshi nga ro thanya maṱoni a vhathu mara mudzimu ya ri ḓivha a ri fhedza ri nga si kone no mu dzumbama na luthihi nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo dzimu wanga kha vha ṱavhe muya wo fulufhedzea kha riṋe sa vhana vhavho uri hoṱhe hone ra vha hone ri zwi ḓivhe uri khotsi vha ṱaḓulu vho ri sedza nga ḽiṱo ḽavho ḽikhethwa in jesus name i pray amen muḓinḓa wa mudzimu paulo ane ndi pfa ndi tshi ofha ngauri o thoma a munna si no vhushaka na mudzimu mara hafha ye nda vhala hone paulo uri muvhili wanga ndi ya u sinda nda u vhofha vhone we ri khou amba na vhathu vhanzhi ṋamusi vhona uri ro ṱuvha kereke ri humela lini fhaḽa fhethu nḓuni ya mudzimu ra mu rabela ra mu imbela vha ḓivha vhathu vhanzhi vhane vho fara dzi positions kerekeni vha khou imba kha dzi worship team vha imba kha dzi mass choir vha tshimbidza mishumo ya mudzimu vha vhuya vha funza musi vhalwane vha zwivhidzo vho vha ta uri vha ime phanḓa ha zwivhidzo zwa mudzimu vha funze vha ḓivha ri a hangwa uri mushumo ndi wa mudzimu tshiṅwe tshifhinga ri a livhala uri ri khou tshila khotsi vha ṱaḓulu vho ri sedza nga ḽiṱo ḽavho tshiṅwe tshifhinga ri a hangwa uri mudzimu ndi mulinda isirele a sa eḓeli a sa ḓivhi khona mara paulo hafha u ḓe na tsivhudzo kha nṋe na vhone ya uri arali vha khou nyaga u vha mushumeli wa mudzimu wa vhukuma uri muvhili wanga ndi ya u sinda mani o zwi vhona uri arali hoyu muvhili wa sa sinḓiwa hoyu muvhili wa sa vhofhiwa nga iṅwe nḓila arali hoyu muvhili wa sa disipliniwa hoyu muvhili wa sa controleya vhone vha ḓo vha mutendi a sa ḓivhi mudzimu vha ḓo vha mutendi o no khou tshilela mudzimu nga nḓila i si yone kha vhe ndi vha vhudze ṋamusi dzinani ḽa iso khristo wa nazareta kereke dzo ḓala vhathu vha songo sinḓaho muvhili kereke dzo ḓala vhathu vha songo vhofhaho muvhili u no khou tshila nga nḓila ine wa funa a ri na ndavha zwo ri vho ambara sutu ngafhani ni mara ho ḓala vhathu khotsi vha ṱaḓulu dzine ḽa yesu khristo kha vha ri thuse mani haya mafhungo ri a ṱasulule vhatendi vha ya pfhe ndi khou amba na musi vhatendi vha ḓuvha ḽa ṋamusi vha songo sinda mivhili yavho na muvhili u sindiwa nga mini na muvhili u sindiwa nga mafhungo maḓifha a mudzimu arali vha vhone vha vha mutendi o ḓifhaṱaho kha fhungo ḽa mudzimu vha ḓo vha mutendi wa lutanda hela ndi khou amba na vhone ṋamusi mani vha tou vha na vhuṱanzi ho fhelelaho uri vhone vha khou dzhena kereke vha khou bela u sinḓa muvhili wavho vha na mufarekano vhone munange nzhelele mani vha na mufarekano johannesburg mani vhone vha na mufarekano no constituentsini zwine vha dzula khavho mani vhone hoyo muvhili wavho a u ngo sinḓa hezwo u tshi vhona tshiketo u tshi vhona blouse u tshi vhona bodi hoyo muvhili wavho u ya dzheniwa nga zwithu vhone vha ya hangwa uri vha na muḓivha munomalaho mani vha ya hangwa uri vha munna no dzhena kereke mani vhone vha ya hangwa mani haleluya vha khou dzhia tshelede dza muṱa wa vhuṱukuṱuku vha dzi kovhekanye na vho joyce vha dzi kovhekanye na vho mevisi vha vhuya vha dzhola vha dzhola na gerikei mara vha ri mudzimu ri ya mufunga paulo ri vhone kha vha sinde moyo muvhili wavho ndi zwone murena vha ya mufuna e vhone mufumakadzi vha tou vha na vhuṱanzi uri zwine vha khou ita ngei mushumoni a si zwavhuḓi na luthihi vhone vha na munna wavho vha tou vha na munna vha malaho zwavhuḓi na hone no vha funa mara vha na munna ngei mushumoni vha khou pfana na houḽa munna ngei mushumoni vhone vhone a vha fhiri muthu mani vhone zwine vha ita na houḽa munna zwi a shonisa vha dzula vha kha sms vha dzula vha khou whatsappelana vha khou ṱalutshedzana nga nḓila ye vha ṱangana ngayo vha ita zwe vha ita zwone na vhone vha ri vha funa mudzimu zwa vhukuma na kha vha ḓo sedza nḓila dzavho mani vhone a vho ngo sinda muvhili wavho kha vha ḓo sinda hoyo muvhili u ḓo vha balelisa u vhona tshifhaṱuwo tsha mudzimu vhone vha na maṱo malapfu mani vhone vha funa vhanna vha funa na vhanna vha vhaṅwe vha funa vhanna vha vhuya vha funa na vhathangana vhaṱuku a vha londi vhone vha na tshibenteni tshavho ngei mushumoni vha to zwi ḓivha uri tshi ḓo ḓa na cold drink nahone vha tshi vhona vha ya smaila vho lala gai vhege yo fhiraho vha khou bva gai maḓuvhani yo fhiraho vhone vha to zwi ḓivha zwavhuḓi uri vhone vha vho ya lojoni ma vhone mufumakadzi mudzimu vha mufuna ndi zwone mara vha vho ngo sinḓa muvhili wavho a vho ngo vhofha roṱhe ri na zwipfi zwavhuḓi ri a zwi funa mara ro tenda u dzhena kha contract ya mudzimu no tshila mudzimu vha ya vhona vha vhona na zwino itea vhukati ha vhusiku hela vhone vhone vha tou zwi ḓivha zwavhuḓi uri vha khou fulufhedzea vhone vha tou vha na vhuṱanzi uri vha khou fulufhedzea hangei mushumoni vha khou shuma hoyo muvhili wavho kha vha ḓo sinḓa vha vhuya vha tswa vha tswa na tshelede dza mushumo vhone vha khou shuma tshelede dza mushumoni vha tshi tswa vha dzhia goloi ya mushumo vha shuma ngei zwine zwa shuma muvhilini wa ṋama vhone vha khou ita zwa ṋama nga goloi ya mushumo vha hanga uri mushumo vha ḓe wa nga mutsiko hela vha khou angwa nga mini na vhone mudzimu vha mu funa vha to ima vhukati ha vhathu vha ri mudzimu nṋe to mu tenda mara mishumo yavho a i tendi vha gerekeni ndi zwone vha na tshiambaro tsha gereke ndi zwone mara zwine vha khou ita a si zwone vhone zwine vha khou ita zwi tshikafhadza zwi tshinya dzina ḽa mudzimu paulo uri hei hoyu muvhili ndi ya u sinda uri ndi sa ḓo ri nṋe ndo tshidza vhaṅwe nṋe nda fhedza nda laṱiwa heiḽa a zwi thuse tshithu uri vha fhirele shango ngauri vhone vha ṅwana wa mudzimu ngeno vha tshi tou vha na vhuṱanzi uri ḽi tshi kovhela vhukati ha vhone zwine vha ita a si zwa vhukuma na luthihi vhone vha tovha na vhuṱanzi uri zwine vhone vha ita a si zwone zwino fanela u itwa nga mutendi haleluya tshelede dza mushumoni dzi khou fhedzwa nga vhone vhone vha ya tswa vhone vha khou ḽa na tshelede dza mushumoni vha tswa na thundu dza mushumoni vha ṱuwa nadzo hei kha vha ḓo sinḓa u muvhili arali vhone vho tenda mudzimu kha vha shanduke vha khou tou dinwa nga halwa hei vhatendi vhona uri vha na mahalwa nga etsituni ri khou funza ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vhone vha ṱuwa vha tshi yo buka mahafhe avho vha ṱuwa vha tshi yo buka dzibia dzavho vha nwa vho dzumbama maguḓani tshiṅwe tshifhinga ri vhe ra vha vhona vha khou pepeleka nḓilani vha vhona nga vha vhona nga vha khou hela a vha khou itela vho tshifaro vha khou itela vhone vhane glory must be given to god in jesus name vha ḓivha ri khou funza vhatendi vhane vha gerekeni ndi vhakhethwa vhavhuḓi nga maanḓa mara vha tshi humela hayani vho vhea zwiraba vha tshi humela hayani vho vhea dzikheisi vha khou nwa vha dana mafola vhoṱhe a level dzo fhambananaho vha daha vha dana dzimbanzhe mara vha dovha vhe ri mudzimu ri a mu funa hela hela ri khou funza vhatendi vhane vha tshi bva kerekeni vha rabela mudzimu vha ḓara vha vhea zwanḓa ri tshi ri vha fola vha swika a ṱuwa vha ya ṅangani dza swika dza wa murolwane vho dzula phanḓa na vha mute are vho tenda mudzimu kha vha sinde muvhili wavho kha vha ḓo sinḓa hoyu muthu vha vhala uri muvhili wanga ndi a u sinḓa uri ndi u vhofhe uri ndi sa ḓo ri ngeno ndo funza vhaṅwe nṋe muṋe nda ḓo ṱaliwa haleluya kha ri ḓo gidima nga u ṱavhanyedza ri ye ri vhale romans chapter 8 ri vhale 7 na 13 verse 7 ya ri ngauri zwine ṋama ya ṱoḓa zwi lona mudzimu vha u ralo a vha pfhi mulayo wa mudzimu haleluya arali vhone vha sa sinḓa ṋama yavho vha ḓo ṋea ṋama yavho zwoṱhe zwine ya ṱoḓa zwone vha ḓo i ṋea vhasadzi vha ḓo i ṋea mahalwa vha ḓo i ṋea mafola vha ḓo i ṋea zwoṱhe zwine ya ṱoḓa ngauri kha vha zwi ḓivhe ṋamusi bivhili ya mudzimu iri ngauri zwine ṋama ya ṱoḓa zwi lwa na mudzimu vha u ralo a vha pfhi mulayo wa mudzimu arali vhone vha mutendi o dzulaho ṋamani ndi khou vha vhudza ndi ri ṋamusi ra tou funza hani vhone we kodzi vha ṱaḓulu vha khou lamukisa nṋe na vhone zwa ngei phanḓa vha nga ḓo zwi kona kha vha tende u sinḓa muvhili wavho arali vha tshi imisa zwanḓa vha ri ndo tenda murenda vho no tshila kha vha vhudze vhafarekano vhavho vhoṱhe vha ri nṋe ndo bva kha zwa vhufarekano kha vha vhudze khonani dzavho dzine vha nwa nadzo vha ri nṋe zwa halwa ndo litsha nṋe ndi khou ri na fola ri sa dzhena khalo kha vha vhudze guno ḽavho ḽi no ḓowela u tswa ḽibilu ḽavho ḽi no ḓowela u tswa vha ri nṋe a thi tsha tswa nṋe ndo shanduka ndi ṅwana wa mudzimu wa tshilao kha ri ḓo vhala vesi 13 bivhili ya mudzimu yari arali ni tshi tshila nga kutshilele kwa ṋama tshaṋu ndi u fa huno haleluya arali ni tshi iri ngauri arali ni tshi tshila nga kutshilele kwa ṋama tshaṋu ndi u fa huno arali ni tshi vhulaya mishumo ya muvhili nga muya ni ḓo tshila haleluya ngauri arali ni tshi tshila nga kutshilele kwa ṋama tshaṋu ndi u fa vhone arali hoyo muvhili wavho tshi vha controller wa vha itisa zwi sa fanela u itiwa wa vha sumbedza vhasidzana vhavhuḓi vho ambaraho zwiambaro zwipfufhi wa vha sumbedza zwithu zwo raloho ndi uri vha sala murahu vhasidzana vha sala murahu ha halwa vha sala murahu wa fola vha ḓa kerekeni vha re murena u ya tshila murena ri ya mufula vha khou fhura vhone vhana a vha khou fhura mudzimu vho no tshila bivhili ya mudzimu iri huno arali ni tshi vhula mishumo ya muvhili nga muya ni ḓo tshila vhone kha vha tende muya wa mudzimu a dzule khavho kha vha tende muya wa mudzimu a fhaṱele khavho ma muya mukhethwa uya vha vhudza zwine vha fanela u ita muya mukhethwa uya vha eletshedza zwine vha fanela u ita muya mukhethwa u a vha vhudza mbilu a i laṱe muṋe wayo mara rina vhatendi na musi vho aina mbilu vha ḓa kerekeni vha renda vha haleluya vha nga vho dzhena muyani vha tshi bva vha ya dzingangani dzavho vha tshi bva vha ya mahalwani yavho vha tshi bva vha ya vhafarekoneni vhavho vha tshi bva vha ya u tswa vha tshi bva vha ya maṱambani yavho vha tshi bva vha ya dziswilini dzavho u nga vhuya wa vha sedza wa ri avha muthu mudzimu vha mu ḓivhana huṅwe ri a vhuya ra to shona na musi vha tshi ri nṋe ndi kerekavho tshifaro nṋe ndi kerekavho mukene mukene ngene ngauri zwiito zwa vha zwi ṱanziee u nga ri ṋamusi vha nga tenda u sinḓo yo muvhili wavho une wa khou vha khakhisa u vhona zwa mudzimu vha ḓivha ri na vhaḓinḓa vha mudzimu vhavhuḓi nga maanḓa kha vhone mani vhone vhone mufumakadzi ini muswa ri na muswa wavhuḓi nga maanḓa mara hoyu muswa hoyu o ḓi tshinya vhutshilo hawe ngo dzhia muvhili wawe wa u kumedzela shango halondi vhaṱhangana vhoṱhe vha thetshela ngaye vhaṱhangana vhoṱhe vha guda u reila ngaye hoyu muṱhangana o ḓikumedzela u thesita goloi dzoṱhe dza shango ela sindani oyo muvhili sindani oyo muvhili ni u vhofhe haleluya paulo uri hoyu muvhili ndi a u sinḓa nda u vhofha uri nṋe ndi sa ḓo ṱaliwa nga mudzimu na vhone vha sa guda u sinḓa muvhili wavho vha sa guda u vhofha muvhili wavho mudzimu u ḓo vha ṱala nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha nga ḓi fhura vhathu vha ri nṋe ndi ya kereka a zwi na ndavha uri vha kereka ḽi kereke ḽihuluhuluna ḽi re na vhathu vho no swika thousand and thousands ḽi re na dzi air condition vhone vha ḓo latiwa vha tshi dzhena kha ḽi kereke ḽeneḽo a zwi na ndavha uri u paka goloi dza one thousand na vhone vha ḓo latiwa vha tshi dzhena ḽi kereke ḽeneḽo mafhungo ndi uri vhone kha vha sinḓe muvhili wavho kha vha ḓo vhofha muvhili wavho u nga ri na musi ipfi dzinani ḽa yesu khristo wa nazaretha nṋe ndi khou tama u ḓisa fhungo ḽi kha vhone uri ndi zwone vho tshila vha kerekeni vha na mishilo vha na kutshilele kuvhi vha na vhafarekano vhavho vha na mahalo avho na mafola vha tshi nwa nṋe a ri nga ḓo vha sengisa ri ḓo vha litsha vho tou ralo mara u nga ri mudzimu a nga amba na vhone ngauri tshifhinga tsho sendamela upfufhi vha vhone ḽiṅwe ḽa maḓuvha milandu ya vha i sa ḓo vhilwa kha vhone kha vha shanduke mani vha vhe mutendi ane a ri ndo laṱa sathane na mishumo yawe yoṱhe nṋe zwa zwino nṋe ndi khou tanda u ṱanganedza murena na u tshidzo hawe vha nga vha vha vha khou ḓikereka for 20 years vha na mufarekana vha tshi khou kereka for 20 years vha tshi ya vha tshi nwa halo vha tshi khou kereka for 20 years vha tshi swa vha mutendi o ṱangaṱangananaho a si a ṱhoho a sina na mutshila u nga ri na musi vha nga dzhia ḽiga ḽiswa vha ri ndo nanga murena na mishumo yawe yoṱhe kha dzina ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu kristo in jesus name kha ri ita thembelo baba dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wanga yesu khristo baba ndi khou rabelela vhana vhao vhoṱhe vho no khou pfa mulaedza hoyu baba ndi khou rabelela ndi tshi ri khotsi vha ṱaḓulu kha vha lelamukise zwanḓani zwa muvhi sathane diabolo mudzimu wanga vha songo tenda ri tshi vha vhatendi vha songo sindaho ṋama yashu vha songo i vhofhaho vhane vhane vha i ṋea tshiṅwe na tshiṅwe tshine ya ṱoḓa baba kha ri tende mudzimu wanga u laṱa sathane na mishumo yawe yoṱhe kha ri tende u bvula mishumo yoṱhe no tshikafhadza dzina ḽa mudzimu kha ri tende vhatendi vha mudzimu u bvula nḓila dzoṱhe mmbi dzi no tshikafhadza dzina ḽa mudzimu halleluya ipfi ḽa mudzimu ḽa ri huno arali ni tshi vhulaya mishumo ya muvhili nga muya ni ḓo tshila mudzimu wa tshilidzi kha vha tende ipfi ḽa mudzimu ḽi fhaṱele kha riṋe ri ṱanganedze muya mukhethwa nga ngomu washu uri ri kone u kwashekanya mishumo ya ṋama yo dzulaho kha riṋe mudzimu ri a mufuna mudzimu ri a mufuna mara ro dzula namani papa ndi khou rabela khotsi vhaṱaḓulu dzinani ḽa iso khristo ndi khou rabela vhona ḽo no khou lwala murena ndi khou rabela vhona ḽa re na thaidzo papa ndi khou rabela vhona ḽo tsikuwaho mudzimu wanga vhaḽa vho xelelwaho nga vhafunwa vhavho papa ndi khou rabela ndi tshi ri khotsi vhaṱaḓulu dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo muya mukhetho dzhena khavho muya mukhethwa vha ḓadze lwo vha ḓadza murena vha rule mihwalo vhoṱhe mudzimu wanga u kwashekanya mathada malwadze a re khavho ka dzina ḽa maanḓa ḽa murena wanga yesu kristo in jesus name amen